Бүген атнаның шимбе көне эфирда атна яңалыклары студиядә Әлфинә Хуҗина исәнмесез. Ут юк, алабугалар шәһәр урамнарын начар яктыртуга зарланалар. Район башкарма комитетында бу вазгыятьне нәрсә белән аңлаталар? Туризмны ничек үстерергә? Дәүләт Советы депутатлары моны урыннарда хәл итә. Диктантны өйдә дә, мәктәптә дә, китапханәләрдә дә яздылар. Алабугалылар татарча диктант акциясенә кушылдылар. Ә хәзер яңалыклар турында тулырак. Ут юк, караңгы, ә тиздән кыш җитә. Социаль челтәрләрдә алабугалылар шәһәр урамнарын начар яктыртылуга зарланалар. Бу бигрәк тә шәһәрнең тарихи өлешенә кагыла. Район башкарма комитетында бу хәлне быел шәһәрдә башланган масштаблы эшләр белән аңлаталар. Алабуга җитәкчелеге тарафыннан үзәк урамнарда электр тапшыру линияләрен тәртипкә китерү һәм аларны җир астына төшерү турында карар кабул ителгән иде. Чыннан да, яктыртуга зарланучылар бар, дип аңлаттылар район башкарма комитетында. Бу сораулар барысы да карала, дип ышандырдылар безне. Әмма биредә шулай ук бу юнәлештә алып барыла торган зур эшләр турында искә төшерәләр. Мы начали масштабную программу по замене. Без Нефтьчеләр урамы буенча яктырткычларны алыштыру буенча эш башладык. Бу эшләрнең күләме биш чакрым тәшкил итә. Бу эшнең бәясе якынча егерме миллион. Без аны өч этапка бүлдек. Аның ике этабын башкардык инде. Хәзер подрядчы оешма унбишенче октябрьгә Нефтьчеләр урамы буенча эшләрне тәмамлый. Соңыннан утлар кушылачак. Дөрестән дә, юлның бу участогы утсыз. Нәкъ менә бу участок эшләрендә соңгы этап булып тора. Утны Ленин мәйданында да ясыйлар. Хәзер биредә утлар мәйданның яртысын гына яктырта.
Белгәнебезчә, биредә утлар яна иде, хәзер анда челтәрле компания КТПны сүтеп алды һәм яңасына тоташтыра. Якынча бер атна дәвамында бу эш тәмамланырга тиеш. Шулай ук башкарма комитет җитәкчесе сүзләренә караганда, шәһәрнең иске өлешендә һәм дүртенче мәхәлләдән трассага чыккан урында да яктырту баганаларын көйләү эшләре бара. Әлфинә Хуҗина, Максим Бигашев, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Коронавирус туризмга да җитди йогынты ясады. Әйтик, март аенда туристлар республикага бөтенләй килмәгән. Бу Алабугага да кагыла. Әгәр безнең шәһәрдә узган ел 500 мең турист булса, бүген бу сан 180 мең кешене тәшкил итә. Бу атнада Алабугада Татарстан Дәүләт Советының Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм Икъдисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетының уртак күчмә утырышы узды. Депутатлар республиканың туристик тармагын һәм музей эшчәнлеге үстерү мәсьәләләрен карадылар. Парламентарийлар һәм утырышта катнашучылар генераль директор Гөлзада Руденко белән бергә Алабуга тарихи архитектура һәм сәнгать музее тыелуга объектларын карадылар. Бу туристик мәгълүмат үзәге, шәһәр тарихи музее, Иван Шишкин музей йорты, декоратив гамәли Сәнгать музей остаханәсе, балалар музей белем бирү үзәгенең төзелеш майданчыгында булдылар. На сегодняшний день там выполнены работы по первоначальной работы по. Спас урамы, унберенче йорт, хәзерге вакытта биредә ремонт-реставрация эшләре бара торган өч катлы бинада заманча балалар Музей белем бирү үзәге ачу планлаштырыла. Музей хезмәткәрләре биредә бинаның һәр метрының балаларга кызыклы һәм файдалы булуын телиләр. Моннан тыш комплекс полилингваль экспозицияләр дә, интерактив зоналар да өч телдә, рус, татар, инглиз телләрендә башкарылачак. Ишегалдындагы икенче бинада барлык заманча таләпләргә җавап бирүче күпфункцияле мультимедиа комплексын булдыру буенча эшләр бара. Гел үсештә, әлбәттә. Мин 2007 нче елда Алабуганың меңҗыллыгына монда килгән идек. Мин ул вакытта Министрлар Кабинетында хезмәт иткән идем. Әлбәттә, үзгәрешләр күзгә күренә, чөнки сыйфатланган, затлыланган, музейларның фондлары да киңәйгән. Аннан соң урамнар да карыйсың. Сул якка карасаң, уң якка карасаң да, бөтен җирдә чисталык, пөхтәлек һәм ул менә шул тарихи атмосфера белән сугарылган бөтен шәһәр. Уважаемые депутаты и приглашенные, мы сегодня проводим совместное выездное заседание оргкомитета Государственного совета Республики Татарстан. Уртак утырыш музей комплексының күргәзмәзләр залында узды. Бүген Татарстанда музейлар саны 1300 дән артып китә. Биредә, җәмгыятьтәге тарихи истәлекләрне һәм мәдәни-агарту хезмәтләрен саклауга кагылышлы мәсьәләләр күтәрелде. Фикер алышуда катнашкан Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Татарстан Президентының 2021 елга Туган телләр һәм халык бердәмлеге елы дип игълан ителүен искәртте. Хәзерге вакытта музей һәм туристлык объектларының буклетлары күрсәткечләре, реклама һәм презитация продукцияләре бары рус телендә генә әзерләнүен күрсәтеп, ул аларны республиканың икенче дәүләт телендә, татар телендә чыгару кирәклегенә игътибар итте. Әлбәттә файдалы. Э, э, депутатлар үзләренең комитет эшчәнлегендә алар республиканың э, тулы канлы тормыш белән таныш булырга тиешләр. Инде урынга чыгып, аягың белән йөреп, күзең белән күреп, проблеманы ишеткәннән соң мөнәсәбәт бөтенләй икенче була. Аның хәл итү, ул проблемаларны хәл итү өчен әлбәттә чаралар эзлисең. Шуңа күрә бу күзлектән караганда менә бик файдалы очрашу. Аның практик өлеше дә, менә биредә әле аудиториядә фикер алышу буенча да шушы ук музейлар тормышы, республика эчендәге туризмның үсеше ул менә мин үзем дә гаҗәпләнеп тыңлап утырам. Ул бихисап зур колачлы эш икән, күп кырлы һәм киләчәге бик өметле булган юнәлеш.

Алабуга башлыгы Рөстәм Нуриевка һәм музей эткәрлегенең генераль директоры Гөлзада Руденкога Татарстан Президенты киңәшчесе Минтимер Шәймиев исеменнән Рәхмәт хатларын тапшырды. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Пандемия Алабуга термалары сәламәтлек һәм ял үзәге төзелешенә дә үз төзәтмәләрен кертте. Яз көне эш туктатылды, төзелеш мәйданчыгы ике ай буенча буш торды. Нәтиҗәдә бүгенге көндә төзелеш 45 процентка гына үтәлгән. Бу атнада төзелеш эшләренең барышы белән район башлыгы Рөстәм Нуриев та танышты. Бүген бинаның монолит каркасы әзер, бинаның эчке диварларын һәм бүлмәләрен төзеп бетерәләр. Тиздән мунча җиһазларын монтажлау һәм бассейнны төзи башлыйлар. Бу комплекста барлыгы ике бассейн булачак, берсе балалар өчен ябык, икенчесе ачык һавада өлкәннәр өчен. Төзүчеләр сүзләренә караганда, бассейн, комплексның аерым зонасы. Ул термаль чыганакны үз эченә ала. Ягъни ачык һавадагы бассейнда су температурасы ел әйләнәсе 36 градус булачак. Төзелеш эшләренең барышы белән Алабуга районы башлыгы Рөстәм Нуриев та танышты.

Дөньяның төрле халыкларыннан килгән тулы бер сәламәтләндерү процедуралары комплексы. Беренче катта юыну бүлмәсе, икенче катта өлкәннәр өчен биш сауна була. Керү бәясен якынча бер сәгатькә 150 сум. Прежде чем браться за проект, мы провели экономическую Проектка керешкәнче без бу комплексның ни дәрәҗәдә нәтиҗәле булуы һәм кешеләр арасында ни дәрәҗәдә популяр булуы турында икътисади хисаплар уздырдык. Гомумән алганда, каралган бәя 5 ел эчендә үзен аклар дип саныйбыз. Без алга таба мунчаның Алабуга өчен генә түгел, Яр Чаллы, Түбән Кама, Менделеевск шәһәрләре өчен дә актуаль булачагына ышанабыз. Пандемия белән бәйле рәвештә объектны тапшыру вакыты озайтылды. Төзелеш җитәкчесе билгеләп үткәнчә, мунча комплексын ачу 2021 нче елның августында планаштырылган. Әлфинә Хуҗина, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Ул арада табиблар коронавирустан саклану буенча биш киңәш бирәләр. Бигрәк тә салкын тидерүләр сезоны алдыннан бу кагыйдәләрне үтәү мөһим, ди алар. Белгечләр сүзләренә караганда, күбрәк су эчәргә кирәк. Кеше сыеклыкларны никадәр күбрәк кулланса, вируслар шулкадәр активрак организмнан чыгып китә. Шулай ук С витаминын кабул итәргә кирәк. Ул кайбер ризыкларда да бар, бигрәк тә киви, имбир, кәбестә һәм цитруслы җиләк-җимешләрдә. Аннары табиблар лимонны су эчәргә киңәш итә. Моннан тыш организмга минераллар һәм витаминнар китерә торган, шулай ук эчәклекне чистарта торган яшеллек, укроп, петрушка, салат яфракларын мөмкин кадәр күбрәк ашарга кирәк. Һәм инде һич тә үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә кирәк. Салкын тиюнең беренче билгеләре булганда ук табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Ә ул арада Алабуганың ковид госпиталендә 83 пациент дәвалана. Пандемия башланганнан соң биредә 798 кеше дәваланган, шуларның 24 е үлем белән тәмамланган. Көн саен уртача егермешәр кеше медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать итә, дип билгеләп үтә госпиталь җитәкчесе Азат Гайсин. Авырулар санының сизелерлек артуы һәм авыруның яшьләргә кагылуын билгеләп үтәргә кирәк, дип ассызыклады ул. Медперсолналга да йөкләнеш артты. Панциентларны күрше районнардан, Әгерҗе, Менделеевск һәм Мамадыштан алып киләләр. Беренче октябрь, игелек һәм хөрмәт көне. Бу, өлкән яшьтәге кешеләргә аерым игътибар, аларның казанышларын тану, өлкән буынга рәхмәт һәм хөрмәт белдерү көне. Алабугада Өлкәннәр декадасы кысаларында чаралар башланды. Якындагы атнада күп кенә чәчтарашханәләр, мунчалар, стоматология клиникалары пенсионерларга ташламалы шартларда үз хезмәтләрен күрсәтергә әзер. Ә Өлкәннәр декадасын шәһәр мәдәният сараенда зур бәйрәм концерты ачып җибәрде. Хөрмәтле сугыш һәм хезмәт ветераннары, сугыш елы балалары, лаеклы ялдагы өлкәннәр! Без сезнең барыгызның да зур тормыш юлы, хезмәт елы белән сокланабыз. Сезнең республикабыз, илебез, шәһәребез өчен куелган тырыш фидакарь хезмәтегезне, батырлыгыгызны хөрмәт итәбез.

Өлкән буын кешеләре зирәклек чыганагы уникаль белем һәм тормыш тәҗрибәсен саклаучылар булып тора. Һәм менә шуңа күрә дә яшь буын өчен алар иң кыйммәтле байлык санала. Өйдә, мәктәптә, урта һәм югары уку йортларында, шулай ук китапханәләрдә яздылар. Алабугалард татарча диктант Бөтендөнья акциясенә кушылды. Ә бу, биш мең алабугалы дигән сүз. Быел диктант онлайн режимда узды, ягъни аны өйдән чыкмыйча гына да язырга мөмкин иде. Катнашучыларның белемен тикшерү өчен Ибраһим Газиның Сыерчыклар әсәреннән өзек сайлаганнар. Барлыгы 208 сүз иде. Ләйсән Гафанова быел КФУның Алабуга институтын тәмамлаган. Яшь кызның татарча диктант акциясендә катнашучыларның берсе булуы гаҗәп тә түгел. Өйдә яздым, онлайн режимда, ди ул. Мин үземне беренчедән тикшереп карыйсым килде. Чөнки татар телендә инде гади тормышта бик күп сөйләшелми, күбесенчә рус. Сүзләрен кушып сөйләшәм. И үземне шуңа күрә тикшереп карыйсым килде. Өйдә мондый мөмкинлек булганга бик шатландым, чөнки өйдә генә утырып, телевизорны яки компьютерны кабызып язу минем өчен җиңелрәк, чөнки каядыр барып кайтырга, Все-таки әле...
Вакыт кирәк. Әле вакыт кирәк. Э, маскалар киеп, үзеңне э, дистанциядән тотып, э, шикләндерә, шуңа күрә өйдә генә язырга булдым. Җиңү шатлыгыннан нурланды. Розалия Мингалимова да татар телен белүен тикшерде. Соңгы тапкыр диктантны мин 30 ел элек язган идем, ди ул. Решила написать этот диктант, потому что хочу. Бу диктантны язарга булдым, чөнки мин татарчамны камилләштерәсем килә. Шуның белән текст тәмамланды. Димәк, хәзер. Ә бу инде үзәк китапханә, монда да диктант яздылар. Быел Татарстан, Россия төбәкләре һәм чит ил татарлары өч төрле текст яздылар. Республика халкы өчен Ибраһим Газиның Сыерчыклар әсәреннән өзек сайланган иде. Ул 208 сүздән торды. Текстны профессор Фоат Галимуллин укыды.
Диктантның тексты авыр дип санамыйм. Мәктәптә рус телендә укыса да, татар теле кергән, татар телен әзрәк укыган һәрбер кеше бу текстны яхшы язарга тиеш дип уйлыйм. Минем өчен авыр сүзләр очрамады. Диктант башында Фоат абый Галимуллин әйтеп, авыр дип әйтеп киткән сүзләр дә, алар минем өчен таныш. Мин былтыр да катнаштым диктант язуда и быел да бик теләп килдем. Былтыр ничә гелләгә язган идегез? Узган ел. Дүртле булгандыр дип истә калды. Әйе. Авыр идеме бүген? Юк, бик җиңел Фуат абый бик аңлаешлы итеп э, яздырды. Бик җиңел булды. Бик рәхәтләнеп килдем. Ә менә бу текстны кабат ахырына кадәр укып бетерәсегез килмиме? Килә.
Әйе. Уже кызыклы әйме, Әйе. беләсе килә ахырына әйме? Шәбит. Әйе. Бик Текст э, үзенчәлекле, матур әйме? Сүзләре дә бик уңайлы. Сугыш вакыты элекке э, тарих, э, ул аның белән кызыксынам мин. Мин аны укыйм Алла биргән булса. Үзем мин һәр елны язам. Бу елда бик теләп килдем, һәр елны язамын. Язачакмын да, Алла теләсә. Әйе. Э, Сүзләре ничек иде? Авыр идеме? Миңа мин каушадым Фуат Галимуллиннан ко- теге профессор булгач, әллә ничек Теге канатланып яздым, не, ну менә җитештем инде. Ә былай укучы әйтсә, конечно, спокойнее язган буларым. Тынычрак булган булар иде. Монда профессор үзе Менә әйе, менә ул э, нитте. профессор Шыгракны үзе диктовать итте сезгә әйтеп барды, әйеме? Әйе, әйе, шуңа күрә э, дулкынландым дип әйтергә була. Шуңа, шуңа дип уйлыйм менә хәзер. Тикшерәмен, и теге борчылам. Алабугада диктант язу өчен мәйданчыклар булып мәктәпләр, уку йортлары һәм китапханәләр торды. Бергә җитәкләшеп килделәр.
Татарча диктант белем бирү акциясе елдан-ел популярлаша бара. Ул дөнья күләмендә быел бишенче тапкыр үткәрелә. Быел Алабуга районы шундый актив булды, без моңа бик сөенәбез. Чөнки диктант мәйданчыклары барлык урта гомуми белем бирү мәктәпләрендә, КФУның Алабуга институтында, мәдәният һәм сәнгать көллиятендә, медицина училищесында һәм үзәкләштерелгән китапханәләр системасының дүрт филиалында диктант мәйданчыгы оештырылды. Диктант нәтиҗәләре белән Диктант нокта татар сайтында кодлы сүз буенча танышырга мөмкин булачак. Әлфинә Хуҗина, Михаил Филатов, Атна яңалыклары.